wa e bona mo leng thaka o no ramela ka pela ka pela o sohlong se leka le nna ka namela mara ga re kwela mahemihema a rona e matšatšana mothako ke stopona ke mo šuthe video matose gore go mo tseba le yena shotlo wa ntumediša a ebile re feta odi tsena gape re sepole ka stance ngwana godi se tsena gampo e nngwe le nngwe lengwe ka ese wa se bona rona se dia a ebile re tsene di e ga bomfanong wa rena ba re ke stokomane ka mata ba sampotsa taba tša gare mothako wa maledu o tšhaba gae ke re sempotsa ka tlela se ke nyaka ba ge mmolo mo ga boa timele wa e bona matipatipane e le mekatapa se e tletše mo ya ga mmogo le matase go swantšhe o fša le yena o bothile ka kuletše tharo ka nako ete ka motha o itea šumakha ka nna ebe be re tsene ka gara mpadi efo ke re ke bona have you seen my wife o kware ke le china mo re ka morago ga pence ngwe o ka re ya indicator le yona ebe re tsene mo re yang ba leta dikgoro ba rena ne nyaka mang ka moo ke ra ra ba hlalosetša mo ke rona rena re nyaka mang ke re ke sa dutse bona brand hapana ka sekipa sa mapokopoko a ebile re tsene mo re yang authi ya rena ebile kgale re eme mata wa ntlhalosetša mo re gape mata ke coach ra pirates mpša ke na gore O re, Ee, re miša pakane ya gaMogono. A o re tšwa o mo dumediše? Ka re, Ga re ke tšwe ke mo dumediše. A Mata o bile mola le yena, o a tšwa o tšheka stents gore na ka mo pelo na go diegang. Ke yana o kwele umm o a sa kgotsofala ga a eta ra e a e bile ke dumeša go tšwa ra phayara. Ke re, Ka mokgwa o re tlo bona mothaka o ka TV. A ša pele re naganne go la go tšhentšha dikoloi gape. A re fihlile tleliniking ya banna ba Limpopo ka moka. Ba re ke men's clinic mo, ke tlo le bontšha yona ya re theoga gabotsana. Shapo ebile re tsena gabotse ka mola men's clinic mo go ema ditšiwa kono e pušo na ba reka mo go ne khokho tše dingwe tša go no dula mo fase a dule ka fridge ke re bana batho ba go sepa kore tše ditona so ba reka khokho tša go no dula fase ba re ke men's clinic ba re ba tsoša mohlagatse mo ba tsoša koloi tša go leaker a limpopo tšikelele le ya tseba mola o no makala eh, brewery ba re ke di-brewery ba ke di-trucka di-lori tšone tše ditele di eme mola ba lokiša mohlagatse ke re o ipuša gore na ba botse ba lokiša dikoloi goba ba lokiša batho mola ba re ke mens clinic ba go e tseba ge ba e hlatholla ebile re bona limphopo ocean mo kere e limphopo ocean ke le letona man a ke re ke bona bjala ke re wa bjala bjo bo sa phethoge mo ke nna ke topela batho na ke re ka gore a ke ne bjala be ke tlo no topela batho mara o se ka tla ba tagiša dikwena tšela mafišana a ka mo limphopo ocean goba mmamokebe mmamokebe o tatla re tagwela ra rakgwa ka moka mo lefaseng ke re mara gone molato šiba re feta limphopo ocean ke sa re phafare ke bona maswika a le a dinthokolwana mona e modimo mara ke sethaga mona o no bea masu ka dinthokolwana sole le ya mangwe a dintlha o kare e eh, a botse modimo ke star mara cyclone dine wa ka feta a ebile re fetla bakoni malapa mokhi e eh, motha ko wa tlhoka nthokolwana wa ntšhira le yena e swentse ke suthile ba bakone malapa ebile re tsene ka polokwane mola re tlo lokiša dithaere mokhi e re fetša re iša coacha re ya rena a re sa dutše mola o re o swere ke talana ke re ya shapo ebile re ka tša uja mola motha ko o lwa re bešetša re itira mahatsape a ke re dualela rena ka mo re re ka ba rampa polokwane ba re mo green a re re ya ka clicks re yo reka dilo tša go hlapa gape rena ra e thata re no go hlapa ka dilo tša ya kae kae kae kae re re nyaka dilo tša di tse di top top wa bona e be re tsene mo ba re matlo a go tseba clicks ne ke rena ba na le ntše ya bua na bona ke ya kopela gape a ke re šetse bile šetse ke ke ba etile pele ke re a re eng kwa re na le tsebe a le tsebe polokwane na ba na le tsebe polokwane šala nna morago botia lene ke bona pentshe mo ke re se nthume mogala ka gore na le bone matšatši a ne a ebile re tsene mola gape be ke ija motšhofatsela ke ra dimake ke ra re ke di lahlela ka mo dustbine ka kua clicks ba se ka tla tlhoa ba ntshwere ka makgwakgwa ebe re tsene shelf e nngwe ya gore ba re ke bong ba re i don't need a man in my life se se dilo tša gona ka moo godimo i don't need a man in my life go ne go tse gore eh, batho ba ba fafatla a a ba ne taba sheba ke re matoko nka di merifere ke re di tša gago tše di botsana If re ke kere ke phone engwe mona e smart mart mart ei bona gore na e zuma bjang, aa mfang mona o swere phone ya legatšatša kere hai mata ke fantšha mamokebe a re ke o bone mo ore o tšee o bone mo thaka kere ke nyake o bone, ebile hai re ka koloing mo okay e zuma e zumile a shapo ebile re tsena re tshela sefata gape kere ei gape. ba bowa mmerekong a ba ne eta baši ba bana ba kgoši ba bowa mmerekong a re ba šetše morago ke re mata ne e bea neutral gape se ka ke tima shape ebile re ba bowa mata le yena a se o ntedihle phudukiša nto nngwe ya makhalata mo ba re ke happy mata mara na re go gore be re lokišetša bana ba bangwe moki a ke re ba re rata ka bannyana ee be re ba lokišetša re sa re phafa ra re bona miniere miniere se se madira ra mo dumeša gape mona wa ntshegiša mothako e be ke hwile ka disego kudu mothako sala ke mmona gale bjang ebile ke re meniere o e a o ne o dulela go sega wa meniere o rena nna ke tla go itea kudu ka senuku ke rena gape na monna meniere ke itea go fetiša nyaope a re tsena a ebile ke bapala le sione moo gape sione o rena wa se gona ke re nna ke tla go itea kudu sione a e tanki